И дигәннән, Альбина җан, бу музейның хуҗасы булып минем төпчек оныгым калырга тиеш инде. Гайшә аның исеме. Чөнки үзем язганча бит, кайчагында бик үртәлгәндә җан күтәргәндә мин җырлап йөрим. Мин җырлыйм бабай дип. И Алла, и Гатулладыр, и Әсмадыр ла инде, шатлыгы да, кайгысы да бер башкадыр ла инде. Менә музейдагы китапларның күбесе үземнеке. 52 китап чыгардым мин. 52 генә ел укыттым. 52 ел укыткан укытучының бер генә чыгарышта, бер генә баласы иманлы булса ла, 52 иманлы бала бар дигән сүз. Шулай бит инде. Хәзер музейда кызыклы әйберләр бар. Анда шактый җыелды. Иң кызыклы, иң кыйммәтле әйберләр, мөгаен, минем менә бүген алган титулларымдыр. Анысы инде заявление язганда титулларыңны күрсәт диләр. Сыймый ютул дәфтәр битенә. Алар бит шактый. Мин, мәсәлән, үзебезнең якта иҗат иткән Рафаэль Төхфәтуллин исемендәге премия лауреаты. Әлбәттә, яшәп, әлбәттә, иҗат иткән Рафаэль абыйның миңа котлау телеграммасы түгел, котлау открыткасы бар. Шәүлегән дип атаган ул анда мине. Ни өчен шәүлегән диярсең дигән. Чөнки шәүлегән Җырлаганда сандугачны тыңлаган кебек яратып тыңлаучылар да була бит. Аннан соң икенчесе, икенче титул Саҗидә апа Сөләйманова исемендәге титул. Саҗидә Сөләйманова исемендәге премия лауреаты. Без өчәү идек. Өчебез дә Акмуллалар токымыннан. Саҗидә апа да укыта, Инҗә апа да укыта, мин дә укытам. Өч өйдә укытучы идек. Сочида апа унтугыз ел укыткач миңа килде. Инде бар укытудан китәргә тырышам инде, диде. Кит, Сочида апа миндә укытучылар, Аллага шөкер. Алар күп. Ә язучылар бөртекле генә. Ул вакытта без бөртекле генә идек шул. Безне бит ничә иләктән үткәреп кенә Союзга алдылар. Хәзер, Аллага шөкер, кызлар ир-ир килә. Килсеннәр. Чөнки хатын-кыз дөньяны иманлырак таный. Ә Энҗе апа 50 яшьтән соң яңадан класска керде дәрес бирмәде инде ул. Ул мәктәп директоры Ризаның ире Рафыйк абый. Мин кайчагында көлгән вакыт әйтә идем Энҗе апага, нигә син һаман ялгыз, нигә син һаман кияүгә чыкмыйсың дигәч, бир Рафил абыйны чыгам мин аңа. Аның белән мин дә яши алам диде. Менә Аллага шөкер, Рафил абый миңа карамады. Караучылар карадылар, хатын-кыз итеп түгел, шагыйрә итеп. Шуларның берсе, менә кумирың кем, дип сорыйлар, әнә алар өчәү минем, тезелеп тора. Менә карагыз әле, Тукай, Такташ, Туфан. Өч тыдан тора иде безнең гасырның башлангыч өлешендәге татар шигърияте. Тукай революция кадәр котылды. Токташ 30-нчы елда тау китеп, репрессиядән котылып калды. Туфанны сөргенгә озаттылар. Мин туган елдагы бер газетаны әнием саклый иде Боста. Ул газетада Татарстан газетасы иде ул өч шагыйрь төшкән иде рәсемгә. Берсе аның Фәтхи Бурнаш, Берсе Хәсән Туфан, берсе Такташ иде. Менә Такташ үлеп катылды, Хәки Барашны аттылар, ә Хәсән абыйны сөргенгә озаттылар, үлем җәзасын кылыштырып. Хәсән абыйга башланган Искәндәр кыссасы бар минем. Искәндәр кыйссасын әгәр дә газетка бирсәгез, бик отышлы булыр иде. Аны һәркем яратып укый. Әнә Ак чәчәкләр иде дигән китапны чыгарган иде Харрас Аюп. Анда минем Искәндәр кыссасыннан иск бар. Ә Искәндәр кыссасы

Кушамат биргән иде. Үземнең автор буларак гонорарын ала алмый җиргәч, Хәсән абый үзе барып алып кайтып биргән иде аны. Бусы башка мәсьәлә бала. Менә минем үз кулым белән теккән киемнәрне төшереп ал әле. Хәзер. Мин анда барып җитәрмен әле бер тукта. Хәзер барып җитәрмен. Караңыз. Иң элек бая телгә алган кафтау итәгенә утырып киткән күлмәгем. Менә бу. Менә бу. Аннан соң Марисны караган вакытта киеп йөргән ак халат. Менә бу.

Иней, Сәйхан Махи. Ул да тегәдәргә. Без аның белән чирек гасыр, 25 ел дус хатыннары булып яшәдек. Менә аның күлмәкләре. Шүбрәк күлмәк. Бусы үзем теккән минем күлмәк. Кайсы ничә яшьтә тектем микән мин моны? Кайчандыр тектем инде. Җитмештә бай. Менә бусы Бусы үзен шулай инде. Менә бусы, менә бусы. Ул вакытта кусаклы ябылкан инәйгә моны явисе Марсны караган кәшер карчыгы бүләк иткән яулык. Менә бусы инәй үз куллары теккән шүпрәк күлмәкләр. Инәй бик күп җыр белә иде. Ул миңа бик күп җырлар өйрәтте. Болай дип җырлый иде инәй. Хәзер әйтеп күрсәтәм бала язуга. Ул әпкәшеңнең чигеше, кемнәрнең күчергече. Киленкәем тату яшик, дошманнар көлдерүче. Әйбәт җыр бит. Гаиләне саклар өчен әнә шундый карчыклар кирәк. Ә менә бусы үзем теккән күлмәк инде. Шулай ук теге үтүкләргә дә кирәк түгел моны. Чайка беләсең дә, кибә дә, киясең дә, китәсең. Мин бик озак юлларда йөрдем. Мин өйгә гел кайтып кермәдем. Мондый хатын белән яшәгән өчен минем бабайга, Нәфис абыйга олы бер титул бирергә кирәк. Аны аңа шул үзебезнең нәдер бирсә генә инде. Карагыз әле, артыгыз абырылып, менә монда Клара Булатова 80 яшәгәнне күршеме моныга. Аның да әбисе Клара. Математика укытучысы. Каларалар мектәптә бик күп иде. Без кешегә өч калара идек. Һәр кайсыбыз бишкә торырлык. Миннән яшьләр әнә вафат булды. Каларалар бара кырылып. Туктап торыйк әле.